Eh, but va ri next man sukani Manghana van'wana. Ah, kumbe a mi tshemba ma ti tivi hi n'wina lowa Vona ku saseke ngopfu ni. se ya ti tivi Na ya ti tina Ah. mutiwa. Hi vona ku saseke Eh, ngopfu. hi n'wina lowa but Ah. Eh, ma ta ni karhele ngopfu bramin Ne. a ni jika laha ka misa lowani emfukeni laha Okay. kusuka ka yena mfukeni loko se ni sungula ku gidagida ni ya kwalomo Ee, mi fika le mi fika nhlantswe ri nike kepsini wo saseka ngopfu na a ri nike kepsini wo saseka ngopfu leswaku ni lava ku xonga ni saseka ni lava ku e tintombi ta ka gaza ti swi vona ku e jara ka gaza ri vuyile se u ta swi vona njhani ku ve ni ta va mi vale kepisi Oh. ni nga mi tsema yona a swi swa kona mi wa vose swi ta ndla ku ni va confused hi ku khati yi ta za swi ta hi ku ka khati na kepisi lexi nga saseka hi xini ma swi vona ne ya ni tano hayi vula tano ha mi ta saseka bana mi ri basosa takati mi nga ni bempandla phelana ha mi nge bempandla ku endla swilo leswi hi swi tivaka la va ta swi vonisa ku yini lo ni balekepisi ku ni trime tinhlohlo exi
awu loko swi va swi tikomba ya gidisi swi lama nga embali bran o oh, ya hayi na swi vopela se ni herile pela ah! se mi fanele ku mi hakela tanihileswi mi nga mi sasekisa ma swi vona ah.
katseni hakela yini ku mina lo tshama laniwa loni lo tshame ve mi ku next ah, brame loko ze u tshama la swi kombekisa ku u lava service no no a ni movha mina ni sevhisiwi mina ni ta ni huma leyi ku na ku kera misisi leyiwani last of last month mm, ah, eh, ni ka na ha na swisiko ya swintsongo so three three three days eh, three months so va mi tshamela yini ku ve ma swi tiva ku a mina ku hakela

E boti loko ri ku loko u to lwiwa xikan'we no u fanele ku ni swi susa sweswi loko because- loko ri ku loko u to lwiwa xikan'we Ku lwiwa njhani? A ni- Mara- mara hi nge lwi namuntlha laha hikuva na hi le ka n'wini hi ta hlangana xitarateni ku lweriwa kona ku phela mheni lofu ka ni tshama loko ni tshame ve mi ku next mara loko ze u tshama saloni swi kombekisa ku ri ku na service leyi u lavaka ku va yi rhendara for and then after yo ku fanele ku hakela no a a hi twananisangi swona sweswo ya ta vona a mi tirheki bra mina Ah, mane ya ro la man. U ba re na wa ka. Ah, leswi ku tirha ti-plan.
U tshikeleri.
Ah. Leswi ku tirha ti-custom tin'wana ta ku ri nga tuka ti nga ri na nhloko so swa bola. U ba re ku mtshika famba. Sir, sir, sweswo. Yes.

tiposo ta misetiko hikokwalaho wani

ni ve va mpahla na ra ha mpahla ma ni vona sweswi ni nge te ta ni helerile ni helerile sweswi ni nge te ta ta baboy siva a ni ni tile ka n'wina le nkarhi wa minkarhi mi hlantswa ku suka ka n'wina mi ta nyika kepisi lewa ku fika ni hlantswa lani ni siyamgiveni loko ni vuye ya ri kona mpahla hinkwayo loko ku tla ni vona kepisi enyangweni

mina ni hanya na sibara ni tibyela ku ri i chomi ya mina a ni ku a yi fani na lavan'wanyana loko se ni yi vona ya fana na lavan'wana ende tana ni mi byela no tibiya letiwani eh. mi nge le ku tilweni hi nge le ku tilweni la mi nga mi faya mwangu so mi ngenile hi faya bari siku ra ra vatsutsu laha Tá ruim, não vai chegar. Aê.

thokozani okay hayi ku hamina mali mina na famba amlo eh, bona nga se swi tiva ku ri swilo leswi swi yiviwile ri swi famba njhani na ah, hikuva lava va lava ku hakela mina no tifambela anayimeli nghozi okay hayi uryt ke hayi salani salani na- na- na mali ya n'wina mi lavi na yona no huma n'wina hayi mina famba a sukeleni twanana ni se mali yo xa tibiya i kuma mali yo xava tibiya blackbone blackbone blackbone twanana mali yo xava tibiya mina na producer ni produce ni producera ni rhekhoda vanhu ni humesela vanhu tingoma mi rhekode va mani mi rhekode va mani ta ba Kuna va za- Ah, we- we- ni nge mi byeli ku ma n'wi tiva kumbe a mi n'wi tiva ni swi tivi swi tiviwa hi n'wina mina na mina ni nga n'wi tivi u yo ni fonela ku lava ku rhekodiwa u yo ta dimandi a ku ri hanganyi na hungu na uongozi na uongozi so tunandi sana kwa mara makuu hai hai hai hivi Na- ni varekoda tinsimu ta kona timbirhi ni varekoda mali leyi hi nge le ku yilweni la na n'wina mi n'wi hamlwangi byele hi yona mali ya ya hongonyi na hangayi se mi nge byeli ku yo yiva leyiwani mi nga yi tshembi mara xihundla one day is one day xi ta huma masakini ko va ku mina ni ni nge vuli ku i mananga ni mocha mandolo e mara Thank you.

Mala boy. Aye. Ah, na wala wa ni nga tshama na wona tsoka ku ni khome xigelegele. Mapututu. Mino na mabebeza. Mafura wena le ku mabebeza. Hey, u va la ku tiluya. Nga la ku tiluya. Alo nga la ku tiluya. La ku ta mina. hayi mina languteni ka papa okay awa te wa bebezani ku rhandza ngopfu u nga rhandzi tsokozana u nga rhandzi papatsongo rhandza mina rhandza n'wina mi zi mi va byela ku ni swi fambisa ku yini wa swi vona leswin'wana ni no mtsomboti wa ti mtsomboti wena a yi biya na loko ni tlela a no fa loko ni nwa mtsomboti ni nga swi tiva ku ri he he mani mari kona okay

King Taba boy, King Taba boy. Isuna ra gantongele ka kale ya Bona. sibara ri sibaro ri chika ra bona mfukeni. bona ni ta hi tsako n'wina mi ta ya ku kwala Ete ntsaku.
Ah.
Oh, na ri tulu ke tshame. You are my best, you are my best friend I never had, my friend. Tana le my best friend friend friend friend wa kona. But I say ba xilungu.
Ya, tana to, tana to, ne timhaka ta ncini. Ah, ndawe.
Ahe.

tona letiwa ee ya a ni zamile wena ku mina ku sona a a ni soli no ti languta ku mata loko a ku ri n'wina a ni fanele nga zi mi sola ku ma swi tiva na mintirho ya n'wina ya kondraka ni mi pfuni ngopfu loko ni mi bya mi hi mabuti kati a mi nyike ntangu yo ya tirha kumbe a mi nyika ntangu wo a a no vula a no a no pima

na xigubu lexi xi la ku pfiliwa hi le ka maxateni xigubu lexi xa tirha mohi va bizi or va na ni bizi kwalano mi sweka hinkwaswo e munghana mi vuya na swakudya
a ku na ndlala just ku a ni ningeti ni tlhela ni nga dyangi swi nga endla nga ku ne

jeli mgana wena nunana ya vavasati va mi swekela ku mi swekela ay mgani
ya ana swi no swi na mimiyela hi ku a swi lavi ku mi mi vulavula ngopfu hina loko hi dyelaka hina ha miyela

darasi na fiki na ntirho munhu wa tshama madya xilova a ta hi ku hatlisa madya xilova se papa va ri va fikile entirhweni ka ni kombela mi ku xi hava hava mi fika hi ku tlhokota ka tiko
hallo e ba ri la yi fambile

hawu ifambe ibhari liya hayi ifambe nike buhlukuzeni okay mm. hayi nti kahle ibhari liya heyi mm. leswaku u endla ku ta rini solo mara swi ri tano hayi u endle kahle se timhaka tingani mara
Ako na katingan ka. Hmm. Okay, ah, swi na problem leswi ta ta ri ta swi lunghisa eh swi lava ta hatla ni famba a nge te ze a hatla a vuya hi kuma misa luwa Hayi.
A ku na problem. ya Mm. Swi lava swi ku swi hava hava.
yes vafana a hi ka bava kasi mi ta fika nkarhi muni ka e mhaka xivundza xi le ku ni vaviseni hi mi ta chayisa nkarhi muni namuntlha
heyi leyi ti nga goma leyi ti tekele mbako mona ka u fika
hayi tata mina se ni le ku vuyeni mani le ku vuyeni i ko ni chayisa sweswiwani i ko ni chayisa ka ka ka vuyiwa ee